лииһигэр тутан бэлиэ олороһут уонна бу тиэй учебник сама тыыларга киирбит методическай быһаарыылар иһинки табаны туһаннахпытына балачча ааҕыыга көҕүлээһиҥҥэ бэлиэ учебниктар сама тыылар диэн биһиги өйдүүбүт бэйэбит оттон билэрбит курдук итини Ол хантык эрэ кабинет иһэр олорон суруйбут дьоннор буолбатахпыт. Кафедра үлэһиттэрэ бука бары оскуолаҕа үлэлии иһиччэр дьоннор. Ону эһиги билэҕит, онон биһиги диҥҥэ отой ити хрестоматияларга киллэрбит металлическай быһаарыыларбыт оскуолаҕа уонна олоҕу кытта быһа чиһиндиннээхтэр диэн этиэхпин баҕарабын. Уонна Хивели диэн бу наука фестиваля диэн буолан эрэр, онно биһи кафедрабыт бээтин быыстапкатын туруорунна. Онно баһаалыста биир кэнниттэн бу көрсүһүү кэнниттэн бардахпытына үөрэтии методикатын онно биһиги билиһиннэриэхпит. Нюргиана Гавриневна уонна кафедратус үлэһиттэрэ тиэннэр түбүс түөрэтин ручкаларын харандастарын аквариумнарын бэлэмнээн олороллор уонна ити учебник даҕаны методикатынан уонна кини тас өттүгэр маны хайдах туһаныахха сөбүй, оҕону хайдах доҕоруохха сөбүй, оҕо илиин оҕо толкуйун, оҕо айар ис тыынын хайдах арыйыахха сөбүй диэни билигин туох диэн этэллэрий желай тыл бар дии игровой оонньуу методикатынан мастер класс

Манна мин үөрэнээччим Атай Эрилим, Арглана Гаврильевна Олесова доценын кэлэн олорор. Кинилиин Атай биир тылынан үлэлиибит, онон биһиги бу маннык дьон выступлениета кэнниттэн ол комментарийынан кэпсэтии буолуо дии санаабатахпыт. Уопсайынан дьэ бу ааҕыыны хайдах хоһулуоххаһыгый диэҥҥэ хамаапастаһыыта, бу бурдук эн ону хайдаххыннык, маны хайдах, учуо хайдаҕый диэн буолуо диэн, устудьуоннары кытта ыытар дискуссия бу курдук буолуо диэн иһин санаабыппыт уонна оннук полюһа, оннук суолга оннук туохха киириэххэйиҥ диэн нэһилини ыҥырабын. Онтон тус бэйэм бу биһиги кэпсэтиибит бу буола турар кэммин биһиги куораппыт үөрэх салаатыгар утары махтанабын. Биллэрин курдук, учууталларбын барахсаттар улуус улуус аайы айманан бөҕөлөр оллор, инньик диэтилэр, маннык диэтилэр, дьэ оннук үһү диэн. Мин студеннарга да этэбин, эйэги көрөммүппэх этэрэтим, пока тылым учитыватар. Бу норуот өйүн-санаатын, култууратын, онон дьарыктанар дьоно хаһан даҕаны чэпчэки буолбатаҕа дии. Спиһиэрдой утуйан оскуолаҕа мүнэлиир чуччаммын, эһиги билигин үлэлиир дьааппын коллегаларым олороллор. Куруук билетэргэ бастаапочнай бириинсибинэн диэн. Уруокка бөҕөҕөр списание кэтэһиинэ, куруук оһоххо тылын диэн, кэннин диэки быраҕан, уох, ону эһиги тайыннымаҥ, онно киирэн биэримэҥ, эһиги үлэлээҥ, үлэ кыайар. Оҕо, оҕолор барахсаттар, хас биирдии-төрүттэр оҕолоргут дууһаларын, сүрэхтэрин көрөн ылларан үлэлээҥ, дьочоҕуну эһиги туһана хаалыаххыт уонна ол кини эрэ куттаах, сомоһону эрэ туохтаан инньэ диэтилэр, манньа диэтилэр диэн буолбакка, үлэлиэхпитин наада. Өссө күүскэ! лэбийэн туран үлэлииргэ биһигини Россия ньукутуммут күһэйэн эрэр, ол аата биһиги бэйэбит буолбутун ыһыктыбаккабыт, өскө өссө дириҥник, өссө толкуйдаахтык үлэлиир кэммит кэллэ диэн чааһы ыччаталлар. Култуурабыт чааһын-куһун аналлар, аналлар, но биһи үлэлиэхтээхпит биһиги оскуолаҕа саамай сүрүн дьоннорбут эһиги диэн этэбин. Ол онно выставка курдук иһинни таһааран дьэ бу саамые главные люди, учителя педагоги, наши школы диэн этиэхтэрэ уһу арҕаһаан даҕаны. Уох эһиги бэҕэтин оннук туруорбут. Уонна оҕолор иннэ батыһа сылдьахтара. Ити нуучча тыллаах куорат оскуолаларыгар ханна туох айымньылаах үчүгэйдик үлэлиэриэххин учуутала баар буоллун, ХАХ оҕолоро кинини батыһа сылдьаллар. Бу Лена Васильевнаҕа ол ХАХ оҕолоро анньан тиийбиттэр. Олортон биһиги оҕолорбутугар туох эрэ этническэй самосознание баар, ону күөттүөххэ уонна күөдьүтүөххэ эрэ наада. Иккиһинэн, ити информационнай технология, интернет, эти туох диэн этибиппит да, ол барыта оҕолорбутун билиэн ылла иһэ. Мин иккиһиэннээхпин олор эмиэ билиэн баран барааччаллар. Күн аайы олору кытта оххоһобом мин. Ол гынан баран үтүө тыл этиэхпин баҕарабын мин. Оттон Туйаара Ивановна кэлбэтэх э, улахан сиэммиккис оскуолаҕа үөрэнэ сылдьарын мин кини кылааһыгар гэрдим саха кылааһыгар. Бэйэм бэһиниэхчэ кыанар кыаммат, онтон бу ый аста. Хахалыһаҕым тэбилиннэ, Туйаара Ивановна кылааккырбыт. Дьэ ити туга этэй? Эйиги иитэрбин инни, киһини уопсайынан эйгэ-иитэ. Ханнык эйгэҕэ дьаҥ ону оборон ылаҕын? Төрөппүттэн хаҕыланар туох барыта Аанньый сөпкө этэллэр буолуон педагогтар эн оҕону ииппэккин, эн төрөппүттэр иһийдэхпит. Бүгүн дьэ төрөппүт мунньаҕар бараары олоробут. Мин былдьаһан турар барар эбээбин мунньахха, бүгүн Утуйаары Ивановна мунньахха тиийэр. Тоҕо диэтэххэ, бу оҕолорун уонна төрөппүттэрин бити бассаапка да туруорара үһүрдээх үчүгэй. Нууччалыы ыйыталлар, Утуяр Ивановна аҕал эппит.

Ол-он тарбах быыһынан түһэ көбүрт. Ту болҕомто баар буоллаҕына, дьоччоҥно оҕо итилэттии курдук тыллар-тылыылар. Диэтин информационнай технологияны бэйэбит туһабытыгар эргитиэхтээхпит. Олонно бу бичик оҕо издательствота, редакцията онно үлэлиир. Үрдээ үчүгэйдик ити электроннай пособиеннай иһиги кыаҕан ылбат болороҕут. Мин бэйэм даһаны кыаҕан ылбакка ити наһаа үчүгэй IT-инженердар баар буоланнар Хабаровскайга күрэххэ таһаары онлайҥҥа бараҕын диэбиттэригэр ити оҕолонон төрө-билим көрөн бараммын Мария Гаврильевнаҕа сразу ити ис хоһоонун эһиги хайдахтаҕынары биһиэхэ хайааҥ эрэ диэбиппитигэр эттилэр онно эбээбит эмиэ компьютерщиктаахпыт уонна дьэ онлайнынан хабаровскайдары кытта духайга конференцияҕа таҕыстыбыт студия хаамыа хорсуммут сүрдээх студеннарбытын киллэрэн олортубут сааска киириэхпит дии санаабатыбыт чэ хайдах баарынан ылынаар доҕоттор бу маны билигин биһиги дакаастыырдаахпыт диэн онно маннык комиссия олорор уонна дьэ биһиги ол туохпутун ол күн хайааммыт ону туохтаан досканы хайда үлэлэбитий оҕо бу электроннай пособиеҕа киирэн хайдах сочинение уруйар дуу уруһуйдуур дуу айар хоһоон суруйар дуу эбэтэр бу ыйытыыны хайдах үлэлэтиэх баһыгый, музыкальнай туох хантан булуннулуох баһыгый, ити барыта ити учебниктарга сыһыарыы буолар. Дьэ, доҕоттор, тыыннаах Баһылай Никитич спартакиаднай этиитэ баар. Ойуунускай тугунан. Саха театры спектакльдарыттан быһа тардыылар бааллар. Онон ити биһиги дууһабытын биэрэн үлэлээбитилэр ити литература учебниктары. Ону сирин, сирин, сирин сирэр үчүгэй. Ол аата туох эрэ перспектива баар эбит. Отой наһаа үчүгэй дии онон эрэ маннык туохтаах барар буоллаххытына мин часбыгар муоҕайда. Ол аата эһиги өссө тугу эрэ гынаргыттааххыт. Ол аата үчүгэй умарыт бикка толорутук анаһатгакка диэн ыччаҥҥа ааҕыа көҕүлүөххэ сөп. Биир кафедра мин быһылыгын да эппитим. Билигин Антон дьэ конференциябытыгар оҕолорбут эмиэ олороллор, онтон бастакы миэстэни ылбыппыт электроннай учебнай пособие. Бу балар туохтарынан. Онтон биир буолбут этэр обсуждайдыбыт куру. Ититин хан. Бэр быһаан көбүлүйүн. Ити комиссиялар Онно көрдөххө ынырпаҕайдык туттан олороллор этэ. Бүтэнэн хампарыйан хааллылар дии. Бастаахтыгыт буоллулаах диэн бронник. Ол курдук холобура биһиги онон ити бичикпитигэр наһаа бичиккэ Мария Ивановнаха махтанабыт уонна В Дальнем Востоке, да, самые лучшие книга, самые лучшие, да только не этой, диплом ылбыттара, бэгэһэ, ол брикээһэ кэлбит это онон биһиги үчүгэй байыгар дэнэн сиһилиэхэйин. Онно хорортон таһаараннар учебниктарбытын